Bisi ga ngendiga taun nya aya kitai Balang tu suba udah pinchin au gawa kerja perintah nyadi JKR. Lama senang sigi ari biak suba duai gawa JKR nyentuk ke pinchin. Nyadi pengawa iya tu nah sebakang orang. Hau lagi kita ninga iya. Nama pengawa ditu lagi. Um bisi deh tanah ucu iya tauka icit iya kini aku enda menemu keni tusun ripih sida itu nya ke ngirum jerita tu ngah agi tuan raja. Iya madah tuan raja tu jerita aya aku ku iya. Nah udah agi telefon agi aya iya tu empai lama berandau ku utai tu nanya tu nanya nya nentu ke tu nentu ke nya au aya FNOC kia lalu setuju deka ngasuh Tan Sri Tun Raja ngemansut ke ba channel Pangulo Iban ambi bisi deh dinga kita bala mayuh. Nyadi sekumbang balang tu suba ke gawa nyadi JKR iya nya deriba ba sungai au. Nemu kita neriba ba sungai ai Batang Rajang. Nya. Ni kita tunga Batang Rajang kapit ke nuai. Ooh nemu kita pemusai-musai ai Batang Rajang. Ya ga deras. Aku mali bula bedau tengkah menua kin ga aku. Enti maya perintah deka ngundi sigi iya mih da suh orang karap ke nganjung bala sida YB ngulu sida kin ruai au ngulu sungai Batang Rajang nya kin. Baka baki mpin nya meh tadi sebelah rumah panjai ke dulu din tu ai. Nyadi pengawa balang tu tadi ukai tau dikereja orang sengapa weh. Au ni orang ke diau sereta teleba menoa kapit entu kita nemu nama reti jaku ku tu tadi tu ai. Enda tau orang sengapa deriba ke sungai ai kin. Nemu kita tadi ai Bata Rajang nya. Sungai pemadu besai ke panjai ba menua kitai Sarawak ditu. Asai ka ku ba Malaysia meh nyata diau. Mayuh macham seribu kenang jerita ti udah nyadi, kes udah nyadi ba dia. Ari ekspres tengelam, perau karam, orang bebadi, sigi mayuh jerita weh ngulu ai ke indai ngagi batang balih ke indai weh. Lebih agi ba wong pelagus dulu din. Aku bisi suba siku kaban sama gawa ba Woodman lelaki um nyadi iya nya suba ari Kapit ku iya nganu aku menua iya tunga Sri Baskin au nya mesti ingat ka aku teringat ke kami duai becerita becerita maya makai duai iya nusi kerita wong pelagus tu meh tadi duai. Madah ke karam. Sida iya empu kala karam tang nadai bebadi laban ke nebing ai, ku iya nganu aku suba. Baka selama, sebedau bekejang tauka nepan perau panjai, ngulu sungai ngemai bala sida YB tauka bala bukai, Balang tu sehari nya pagi nya meri briefing dulu weh. Au beceramah dulu madah ke tu madah ke nya laban sepemanjai rantau ai nya legi ngulu sungai nya kin legi bisi beberapa iti sentang legi balang nya madah kemaya sida iya enda tau enda bekena ke safety au nemu kita baju safety nya enggau selapok en tadi tau komai orang safety helmet en tadi tu ai bisi endur tau dikena utai nya jam ba jari nunjuk ke udah. Sigi alai maya sida iya berangkat mudik ari endur nya tadi deka kulu kin ngagai rumah ka tuju sida iya kin. Balang lalu nurun ke perau au perau panjai bejalai kemudi kin endur injin nyangkut din tadi injin lalu tarit laban perau deka bekejang seraya nganti bala bukai tama siku-siku ke dalam perau lalu nuduk kediri. Besai nyin perau ai. Au laban ke perau panjai tu ai enggai kelalu mayuh orang lagi enda nginsit perau ngelaban arus nujah nyikin tu ai mesti ka chun chun ke iya deh enda tau mimit enda ke tau mayuh amai ke nya nya tadi. Iya maya ai besai tau ke sigi deras tu ai tu Sungai Rajang nya engine selalu dikena seorang kin ti baka ngoyak kitai balang tu suba wai. Engka nadai iya. Injin dua puluh lima kuda nya nya mung kita nuai. Udah semua sida ke ngaun tadi au tama ke perau kia duduk jenuh diri tali lalu dulu lurut ke bekejang manah balang tadi au ti menya ngebu kediri ari wap tadi. sida ke dalam perau nya bisi ke ngena safety jacket meh magang safety helmet siti siku ni ke keda sigi udah nangkup kepala au keda ne tadi agi megai ba jari nganti maya balang tu legi madah ni maya sida ke patut ngena nya legi sapa kita kala ke nepan perau panjai tu kita nemu ke ni asai ne wai. Tang, orang kena kala sigi ka reriau mimit wai. Au asai iya. Kiba kanan ai sungai Bata Rajang tu nang sigi besai. Nama alu duduk di tengah dia nadai kisit bala tadi takut ke perau nya ringgal dibuai kai legi. Nemu nyemerai takut meh enti sama lebuh ke dalam ai tang masai-masai nyawai tang neras nyawai uii kada ne bisi jago ke ni meda ai sungai balat keruh nyau baka ai milo ne wai pia kitai nemu tai dalam din umm aku meh bula kita uhh menua kami kati nama nya laban ke kami suba sigi mani kayu ai. Keru semengat nadai utai ke bansa nya. Tang enti ari ili kami laban kami sebatu ili kami nyin uhh sebubo nyadi menua kami tadi ai kami betampung enggau peking enggau sebubo uhh peking baru bisi utai ke bansa nya utai ke jago baka nya. Nama deh laban balang tu suwai meh nyuka aku suba ari biak nyentuk nyuka pinchin nang sigi pengawa pengawa nya duai uhh. Steady iya orang menua nepan perau ngemudi ke perau panjai nya wai au sambil mata iya merening kiba merening kanan kadang tadi merening ke mua kin au ngai ke bisi utai apat apan nama semua mega ami ke ulih nyeliah kitu ai nama perau alu bejalai kulu kin kulu agi ai betan baleh. Nyadi, ko Balang tu nusi ka uchu e tu tadi. Bisi siti senentang nya maya nyeka mansa nya alu belubah iya injin perau nya tadi enda udu teris ke iya. Iya maya alu bediri laban maya ngemudi ne tadi sigi duduk maya tadi au maya keti bederiba ne tadi bisi penuduk ngeruan ari empu. Dia maya bediri tadi matai lalu au mili lau merening sungai tauka macha arus sungai nya tadi. Neh munyi aku tadi orang sigi telandik tu ai. Dia deh ngasuh dia iya lalu begerah ngasuh bala sida dalam perau tadi bekena ka helmet mega magang diberi sida siti siku nya tadi. Au bala ke dalam nya lalu masuk nangkup ka helmet au masuk ka baju safety nya tadi jaket safety nya tadi. Iya madah, Anang Kebut, ku iya, duduk jenuh aja, ku iya. Perau agi bejalai lubah lubah Seranyat nanjak Ai Deras Amai nya. Dia balang tu tadi meda arus sungai nya. Iya penelu minta duku iya, duku tangkin ke ba keti menya bepunggung tadi tuai. Tang duku nya enda ambis. Disintak ke iya mina setengah aja ari karung duku tadi. Enda disintak iya ambis. Kati nya menya? Pansut ke mimit aja kada sejengkal meh nya tadi ngayan kediri ari sarung iya duai. Ko iya, nya penti enti lebuh ka nujah menua nya. Ukai ari pun ari sampai ke ujung enda. Lebuh maya mansa endur nya. Ke nya ku reti nya tadi duai. Enti setiap kali iya mai orang mansa endur nya, iya sigi nyintak duku nya tadi. Enda abis. Mimit aja. Asal meh besi nya bisi ngayan ke diri. Reti iya tadi kena iya ngering ke semengat. Nya, sapa kita orang ke diau ulu baleh tauka Sungai Wong Pelagus tentu kita enda meh utai baka tu. Enda wai. Nya meh nama menua ai sungai ke udah bisi seribu satu kes misteri. Sungai Batu ke nama Wong Pelagus tu sigi ditemu berantu ai. Au legi aku nusi nama kebuah sungai nya dikumbai berantu tauka bahaya munyi ku Melayu. Nya meh iya tadi dua ai orang ke deka ngemai bala sida perintah mudik ke ulu kit enda tau orang sengapa nya tadi wai mesti ke orang ke landik orang ke nang sigi teleba deriba au orang ke nemu meda ai pa ke nya ke nya tadi enti enda nemu pen enti sigi alah ayu iya au lebih lebih agi enti bisi puni silap ari bulan tebalit perau kitai wai. Ba ditu, aku madahka kitai, nama kebai duku nya endang sigi selalu dibai Balang tu tadi maya mudik kulu kin. Duku nya maya agi mit suba selalu ninga nya ngini nyebut au duku Iban Kelia. Baka ila nya meh nya tadi tang enda panjai, pandak aja. Pemanjai duku nya uhh bisi ka sekaki lebih nemu kita sekaki lebih nya tu ai ti sukat kita telitip nya. Manjai nya iya mih nya lebih mimit. Ulu duku nya tadi baka ulu duku ilang ke selalu kena orang ngayau kelia wai. Tang nadai buk tang kin ke ba ulu duku nya laban nya ukai ne kena ngayau deh. Em kayu ulu iya diukir manah baka duku ilang nya mega. Nyadi balang tu madah ti orang kelia nyebut nama te nya sebut orang latuk tauka jempol. Baka nya nya tadi. Nyadi enti. Bala entu tadi enti mudik kulu kin duku nya natu tinggal nya au tang kin belama lama nang meruan bisi tali kena nanchang ba punggung ari empu tu ai udah nya tadi iya lalu bisi meda ai bebuli pansut ari sungai kesuah disebut sida iya ba Wong Pelagus ingat kita balang ke bediri tadi tu ai ngaya merati merati ke dini mata ai bisi pansut enggai ke tesalah lantak ai lagi nya ke tai ke perati ke meh amai. Ai bebulai. Ku orang Kapit, iya nya ai ke beputar ke ba sungai nemu kala kita meda nyasai kangkung. Ko laut, pusaran air laut, ku iya. Nyadi ai nya lebuh ke bebuli enda ba siti endur nya wai au tau ke enda tau ke enda endur sebaka. Ai ke buli nya tadi bisi nya besai bisi nya mit mega au keti menya ayan nya ba sepak nyin ayan nya ba sepak tu ayan nya ba ditu nya ga di pemedis ai ke nyeliah ke iya. Enti siti ja aya anang awak nyamai dinyeliah ke tu sampai ngelima ngenam au mata ai nya pansut tadi tu wai okay mata ai ai bebulik pansut tadi tu wai nya meh enti orang ke mai perau nya tadi sigi orang ke ulih karap amai amai nyadi baka sida aya bala laban ke orang ke nemu macha tu wai uhh teleba nya wai. Mina nya aja meh tadi nangi ke lebuh mansa nya nasip enda manah, semengat enda kering tauka bisi puni nya ke nangi nya tadi. Au enti nyema nyema bisi salah mimpi jai mimpi alu dep batak ai nya pusing ke mua ai ke dalam kin ne nama penyadi tu ai. Bisi orang kala madah enti kitai tubuh murus tu ditarit bebuli nya tadi tu ai. Din diterengka. Din dibatu kerangan da baruh ai din diterengka kenu ku jerita. Enda jauh nyema ke baka mesin gari kitai nya au peling ke baruh kin iya. Nya murah madah tadi pama kena ai bebuli sigi mati au iya ga di pusin kai bebuli diterengka ke diri baruh di pantup pala dini ari di ngangkat ke diri nya ke reti nya tadi. Aaa mudah meh bala ntu nyin tak luku tadi ke nama la'a tuk nta dek ku jempol tadi ya pa lalu belubah lubah lubah ya wai au mai perau tadi au nyiar ke kiba nyiar ke kanan meh nya tadi kitai mega nemu sungai wong pelagus nya ukai nya keti nemu nya sigi tap deras nya tu wai. Ai ke putar nya seliah kia meh siti-siti tadi laban ku dah teleba tau ke nemu macha dini maya ai nya putar nya tu ai. Laban ai ke putar nya tadi nah dia weh ngisit iya tadi beputar ngisit ke kipak ngisit ke kanan nya ga pemedis sebengkah ga wai ti tebeka aku tu lalu pengujung pengerindu munyi ke lagu Jim Jako tengkah da baruh din au ni kalah enti pansut au anak ke ngaji aki betu ndik tu ai. Amm. Sida ke duduk beperau entadi tuai bisi ke bela indu nyeberap empangan diri ke bala lelaki entadi nyebela megai gandung perau entadi wai au beretan menya tadi au bisi ke meda ke mua bisi ngelalai ke mata menya tadi. Besampi bisi manya tadi wai au liar asai semengat duduk utai keti nemu nya belaban enggau arus ai nya enggau mata ai bebuli nya. Ka enda utai nya nang sigi nalah kelari ke tiap kali mansa sigi bisi. Aaa namba muas nyeliah kiba nyeliah kanan lepas ke sida iya wai ari ai ke buli nya tadi tu wai namba lantang mati sida ai ke sebuat nya tadi. Nyadi aya balang tu tadi kadang nganjung orang ke pemasai-pemasai nya kulu kin kadang pun lari enti nya jauh ke dewai. Bemalam semalam dua enti program kimpin nya mayuh tauka besai bulu din kenya ke nya tadi malam dua tiga hari ba kenyam. Nyadi perau ke deba balang tadi sangkai. Ba penai ke dituju sida iya nya deh wai au udah nya tadi aku ninga madah ngudah sida ke ngelebus ari ai bebulik tadi duduk meh aya balang tadi lalu nyimpan doku lalu nyelit doku iya baru deh wai nama deh wai au sida perlu datai pengawa perlu dipenyadi ka laban ke baki mpiyen deh wai malam nya baka selama. Sida ke ngeja pengawa ngeja pengawa nyadi balang tu tadi nadai enggau orang betugung dia din nya stat din enggau bala dayak din becherita da chong da wai kitai mega nemu bala orang tetuai da wai cherita meh orang cherita nyabong kini orang kai kitai nemu cherita nimbak kini orang au bisi bisi ngerampit cherita indu kini eh nadai kitai nemu da wai. Bala sida ke rami bekimpin au benor anjak nyadi ba tengah ruai din. Nyadi bala enggau bala aya enti tadi meda jam nyudah pukul sebelas deka ninduk ke diri lalu gali ba ruai dia. Laban ke lelak enti tadi duai sehari ari ari nya deriba perau enti tadi. Tinduk malam nya au emm. Enta asai ke baru ngelalap ke mata tu udah balang tu tadi tu ai. Dia ita bemimpi nya tadi. Mimpi iya rembus ba siti kampung puang. Nyadi maya nya iya aja deh peda iya nadai orang bukai enggau iya. Au mata panas terang amai manchar ke babas ke iya. Iya nya tadi dipeda iya bejalai ngining ngining ngining. Deka nemu nama tempat nya dini tempat nya. Tang dia enda kala meda tempat nya lalu deka beratika ni ja alai pansut ari endur nya ku iya. Aaa pemuas ke bejalai ke mua ke entari bejalai bejalai bejalai datai ba siti menua lalu bah kaki nyingkang wai laban ke bisi meda utai ke nyelai. Ukai aja nyelai tang meh menua nya dipeda iya tak penuh enggau tulang mensia. Tegaring ja ba tanah nya wai au nadai isi nya tulang kaki kediri, tulang pah kediri, kerigai kediri, pala kediri, jari kediri. Au mapar ja sebelah tanah nya wai ba menua siti nya iya enta ade bemuan sebelah lain kada nya be kena indik tulang nya tadi empa pemaioh tulang nya dia. Apung, salah amai menua tu. Ko iya wai. Tang penyelai iya nadai meda orang iya. Au, mata panah iya sigi terang manchar kiya. Tang iya ti gining kiba gining kanan, pening ke mua pening ke belakang. Nadai ga meda mensia enggau iya dia. Tang penyelai iya tadi tulang iya kin bisi tulang magang magang magang ke mua ke belakang ke kiba ke kanan. Iya enta ri laban kena nemu ni jalai pansut ni jalai tama da tuju aja mih ke mua kin da wai au bejalai bejalai nyi kin sambil ngiar ngiar ke tulang enta di dia lebuh iya nyuka lelak mua sku bejalai da temu kadi jalai pansut tadi iya nyeng lelak wai berasai lelak tadi ngenduh kediri. Ba siti pun kayu getah au nya liah dia iya peda iya lah mimpi iya nginsap inya tadi penuh nginsap berunding kini ka pansut peda iya asap insap iya tan ada ribut tenun da asai insap iya au puput kiba nadai puput kanan nadai lari ke mua nadai. Menua nya tak nadai ribut. Nyadi pikir iya tadi, enti asap insap iya nya tadi bisi dipuput ke ribut reti iya mua penatai ribut nya, nya pejalai iya pansut ke nya reti iya nya tadi tu ai. Tang meh penyelai iya tak nadai ribut wai. Hai bisi nai mati ima aku tu enti baka tu. Abis meh tulang aku tu bulai ngetulang sida iya ditu. Tang nama ke pajuh aku tu tengkah entu tengkah Petara tang agi menua ke tu enda bebah. Nadai jalai pansut ni jalai tama enda ke nemu. Nadai meh aku tu nemu diri parai deh nadai kasih bala bini anak ku derumah deh enda nemu aku parai enti baka tu. Pia ku mutap mutap aya bala ngetadi bejaku dalam ati. Sambil ke iya merati ke mua agi peda iya tulang menyun betegaring nyadin. Am dia iya nguing meda ke tisi mua sepiak kiba. Tang nguing iya mua sepiak kiba dia iya bisi meda siti lagi pun kayu getah ba pun kayu getah nya wai tak bisi guni au sadih ke orang ba dia guni enti tadi. Iya perlu suga wang angkat insap lalu padam ke iya. Lama iya berunding. Nama utai peda alam beguni nya nemu diwai nemu kita guni nya ukai tanchang manah manah nya tanchang jayet nangka pemenuh dalam beguni nya. Nyadi balang tu tadi meda nadai orang pia mih akan ngabas guni nya begadai gadai gadai tu dah tuai nyingkang deka meda nama utai peda alam beguni nya. Umm nya dinga kita aku tu siru sirut ku tu baru gerai ku tu ai. Datai iya ba kuning tadi silak iya dia iya meda kuning nya melumpa wai penuh mesti kena cari kuning nya tadi. Nemu kita nama utai ke dalam aku ni nya dipeda iya enti orang bukai meda iya enti alah-alah semengat kada nya luput telentang tekala nya tadi tu ai tang bala tuna laban ke orang tuai sigi sigi um keti nama nya sigi ngadang sigi nemu nyadi diri tuai peda iya dalam guni tadi nemu kita. Leka mata kitai mensia penuh guni nya wai nyau bala betekesap idup leka mata nya tadi kadi wai ui cho antu ne ui nadai berani iya nyun kesap kesap kesap leka mata nya tadi tu wai nya sapa ke empu leka mata nya ni ukai kitai nemu au iya nya tadi wai laban iya ke nyilak ke guni tadi nya bih tebambang surut iya. Bisi ngendiga singkang iya surut tadi tu ai. Dia baru iya nemu. Iya berunding. Iya meda mata nya. Peda itu lang nyin. Reti iya, menua nya sigi udah mayuh ngambi nyawa mensia. Nya, ku nya tadi. Reti iya tadi menua nya sigi pabu antu. Enti enda nemu bapa enti sigi bisi utai enda amat nah deka nyadi au ni enda enti nyema sungai wong pelagus nya bisi mayuh au udah experience karam tiap taun sigi bisi kes nyadi utai nya tuai ba sekeda orang au kai kitai minta tang ngenang ka aku tadi tuai sungai nya sigi minta nyawa mensia. Reti iya tulang mensia sereta mata seguni tadi nandaka pemayuh orang udah nadai ketegal bebadi diambi ke ti ibuh nya ba dalam sungai Wong Pelagos nya tadi. Nya ke diambi aya kitai balang tu mimpi bemalam besiti rumah panjai semak ai Wong Pelagos nya tadi. Nya ke nya nya. Nyuh muas nya tadi baru aya balang nya tadi ba tang ni. Petani iya peda jam dah pukul lima au bala sida ke nindu dah kiru-kiru ba dapur din berapi. Au bala ke bukai bisi udah dani bisi meh agi tegaring beruai enta ari laban ke nyo buntau malam nya laun tinduk tu ai. Ke nya ke jerita nya tadi nya nemu kita ni kita ke ari menua Wong Pelagus kita ke ari menua Kapit ari menua Seribas. Kati ke nama menua ke mayuh au sungai Bali. Kita ke tuai-tuai, kita ke indu, kita ke laki ke nemu cerita ke bukai enda ari duai agi bisi cerita mayuh. Aku pechaya mayuh agi cerita nyadi ba wong Pelagos nya nyadi ba menua kita. Aku bisi nyedia ke number telefon aku ba baruh video tu peda baruh description dia. Ambi number telefon aku nya. Tulis cerita kita beri ngagai aku. Aku mansik ai ukai aku nusi ka kitai. Enti nuan enggai temu nama lalai meh ke nama padah ngagai aku tuan raja nama ku anang nyebut ke lawang ke nama aku baka nya tau. Enda semesti iya cerita wong pelagus cerita menua kita menua tu menua nya kisah tu kisah nya. Tusi aja. Au anang takut aku seruran meri peluang agi semua kita ke bisi ngembuan cherita ke diri empu. Aku sigi meh kitai au awak ke sama bala ninga aku enu sigi ngudi enu sigi ngedi au sereta dunya ke ninga nya tadi baka nya ke wai au enda berasai nyi nyuka setengah jam aku kuchah kuchah bejaku kitai peda abis cherita kitai. Tu kunsi cerita mih. Mit tu tadi bekenangka aka aya kitai Balang tu ko gawa nya nyadi JKR Deriba. Au ari biak sampai ke tuai ne sigi mai orang ke bepangkat-pangkat tinggi YB kereja perintah kulu-kulu kin tu ai pengalaman ne. Amm. Lengka ka ku naka tu dulu cerita kitai sekali tu. Anang irau. Au, enti kita bisi cerita kunsi enggau aku kunsi baru ambi ke bisi tusi ka aku. Um, ila kitai betemu baru, ila kitai begulai baru, nya aja ra aku nya bujang pekari tau kita Sri Toyong Raja. Anang ninga semua jaga pengerai diri empu, au. Anang gidak tu perintah nyudah ngaran nyekat kitai bejalai ke ba kanan agi titih ka SOP. Jaga pengerai diri empu, ngajar ari aku. Uh, selamat malam, nanti kita ningat tu malam. Selamat pagi, nanti kita ningat tu pagi. Keep support this channel support channel bangsa ke tempo support pengawa bangsa ke tempo support bisnis bisnis bangsa ke tempo ngajak aku bye bye